Gudde Moien, dëst Joer utreten d'Piraten eng éischt Kéier bei de Gemengewalen un. Och esou bei eis zu Cliärref. An eisem véierte Video wëlle mer kuerz op eis Iddie fir d'Kultur an d'Jugendpolitik zu Clierf agoen.
Mat Opgoe vum neie Lycée fir d'Rentrée 2018/2019 gëtt Klärew e gutt Stéck méi lieweg. Bis elo bemierke mir awer éischter een Ofwandern, respektiv Ausstierwe vum Stadkär. Mir wëllen als Piraten am nächste Gemengerot deem entgéintwierken an der Jugend, deen aus eiser Gemeng, souwéi och de Schüler, déi bei eis an d'Gemeng kommen, eng ganz Rëtsch un Offere bidden, fir datt se hir Pausen an och hir Fräizäit ausserhalb vun den Schoulzäiten bei eis zu Klärew verbrénge kënnen. Dozou gehéiert zum Beispill d'Anstandsetze vun enger Skaterpist, déi net un dat anert Enn vu Cliärref, mee tëscht dem Lycée an den Uelzkär gehéiert. Mee dozou gehéieren och d'Méiglechkeete wou d'Schüler eng gutt kulinaresch Offer gebuede kréien.
Mir wëllen de Jonke Plazen zur Verfügung stellen, déi si no hire Bedürfnisse gestalte kënnen. Dat kann eng Graffitiwand sinn, dat kënne Raimlechkeete fir Ausstellungen, Workshoppen oder aner Evenementer sinn. Mee och Raimlechkeete fir d'Veräiner si wichteg. Mir wëllen eis fir e Gebai asetzen, wou déi ënnerscheedlech Veräiner, Initiativen oder Kënschtler ee Raum gebuede kréien. De Future Hub Cliärref war gläichzäiteg och e Creative Hub, wou dës Leit sech entwéckelen an och vernetze kënnen.
Doriwwer eraus brauche mir onbedéngt méi e bequemen ëffentlechen Transport, fir datt déi Jonk, mee natierlech och déi Eeler, ouni Geforen an ouni laang Waardezäiten mobil sinn. D'Sportsinfrastrukturen an d'Spillplazen an eisen Uertschaften missten onbedingt opgewäert ginn. Och hei ginn et flott Konzepter, wéi een déi Infrastrukturen an engem Gesamtoffall gliddere kann, déi fir eis Leit an der Gemeng, mee awer och fir Besicher vun ausserhalb interessant sinn.
Mir begréissen dofir Initiativen ewéi d'Nuit des Sports a wëllen déi an aner Evenementer mat méi Visibilitéit a méi Mëttelen ënnerstëtzen.
Klärf ass als Heemechtsstad vun der weltbekannter Family of Man ee vun de bedeitendste Kulturstanduerter an eiser Regioun. Mam Label vun enger Stad vun der Fotografie wëlle mir eis no baussen hi verkafen. Datt och de Klärwer Lycée den Numm Edward Steichen dréit, soll ee Verspriechen un d'Zukunft vun eiser Gemeng sinn.
D'Gemeng dierf sech dobäi net eleng op d'Zuchpäerd vun der Ausstellung am Schlass verloossen an och net op Workshoppen an d'Ausstellung vun der Cité de l'Image asbl. mee muss och aner Weeër goen. Mir sëtzen eis dofir an, datt den nächste Gemengerot ee stëmmeg Konzept ausschaaft, mat deem all d'Acteuren am Beräich Konscht zu Klierf hir Plaz kréien a wou Klierf och iwwert eis Grenzen eraus ee wichtegen an interessante Standuert an deem Domaine gëtt.
E Gemengenagent soll d'Koordinatioun tëscht eise kulturellen an touristeschen Offeren iwwerhuelen an dës an eng touristesch Gesamtoffer paken. Mir wëllen eis am Gemengerot och fir d'Schafe vun engem Fotografiepräis Edward Steichen asetzen, déi d'Aarbechte vun Amateuren a Fortgeschrattener auszeechent, erklären, wärend enger Aktiounswoch vum Bild a place to be giff maachen.
Hei kënne Workshoppe fir Schoulklassen, Jonker an eeler Fans vun der Konscht entstoen an esou méi Leit op Klärref flacken. Parallel dierf awer d'Welt vun der Fotografie net eist eenzegt Standbeen sinn. Eis Memberschaft am Naturpark Our sollt méi valoriséiert ginn. Eng méi grouss Zesummenaarbecht ënnert de Gemengen soll och eis ganz Regioun nach méi attraktiv maachen. Hei mussen och eis lokal Restauratiouns an Hotelbetriber méi enk agebonne ginn. Um Terrain vun eiser Gemeng kann ee sech an där Hisiicht nach vill méi virstellen, zum Beispill eng Indoorspillplaz oder Kloterpark oder alternativ Iwwernuechtungsméiglechkeeten a Bamhaiser, Hobbithöhlen oder Keltenhaiser mat onverbauter Siicht op d'Hiwwelen an d'Däller vun eiser Géigend. Klärf huet Potenzial, vill Potenzial! Mir brauche just heiansdo een anere Bléckwénkel. A mussen eis och emol trauen, nei Weeër ze goen. Merci fir d'Nokucken! Kuckt och eis aner Videoen hei op Facebook an op Youtube. Eise komplette Programm fannt Dir och op eiser Websäit. Mäin Numm ass Andy Maart.
Ech sinn de Pierre Konrad. A mir géifen eis freeën, d'Claire e gutt Stéck méi modern an transparent maachen ze dierfen.